डूबैत सूर्य के अर्घ देल जाय छनि हुनका पूजा कयल जाय छनि प्रणाम कयल जाय छनि जेकि विश्व भर में कतौ नहि सिर्फ बिहारे में कयल जाय छै और अजुका दिन का पूरा दिन का ब्लॉग देखायब पूरा संध्या अर्घ के ब्लॉग देखायब और भऽ सकै छै अगर वीडियो शॉर्ट भेलै तऽ इएह में हम भोरको अर्घ के डालि देब नहि अगर वीडियो पैघ भऽ गेलै तऽ भोरका अर्घ के पार्ट टू आबि जायत बाकी बनल रहू अजुका ब्लॉग में बहुत मजा आयत सब चीज देखायब पूरा छठि के ब्लॉग देखायब पाबनि के गहूँ खा रहल अछि पूरा आटा चक्की प्रसाद के लेल कुशियार काट रहल छथिन एतऽ टिंकू भाईजी कुशियार लऽ कऽ जा रहल छी आब घर पूरा तैयारी चलि रहल अछि ठेकुआ के एतऽ की भेलै की भेलै बड़की दादी कल सुन ब्लॉग में आबि जाओ कनि खुश को लऽ लेब भनसो वाली के लऽ ली नहीं से बात अहाँ ब्लॉग में आबै दुआरे तऽ छियै नहीं नहीं अरे कोई दुआरे नहीं छियो चलि रहल अछि पूजा के तैयारी और इम्हर चलि रहल अछि पेट पूजा के तैयारी बनाओ बनाओ तैयारी भऽ गेलै हँ रातिमे छै नटुआके नाच तऽ ई पर्दा लागि कऽ नीचाँ मैट बिछ जेतै डी जे उजे सेहो आयल छै डी जे काछ राखल अछि देखै छियै आ पूरा एकदम हेतै नटुआ नाच एतऽ रातिमे सभगोटा आमंत्रित छी सादर आमंत्रित सभगोटा आउ आओर प्रोग्रामके लुत्फ उठायल जाय आब एतऽ टिकड़ी बनि रहल अछि प्रसादके लेल गाड़ीके धोलाई चलि रहल छै किया तऽ हमरा गाँवमे छठि पोखरि कनि दूर छै आओर भगवानके जे छिट्टा छनि से गाड़िए पर जाइ छै तऽ गाड़ीके धो- धोलाई जरूरी छै सामान सब सरियाएल जा रहल अछि कनिया छिट्टामे सभटा चीज घाट पर लऽ जाए ले आब चलि रहल यऽ दोसर गाड़ी के धुलाई की ड्राइवर साहब की सब होइ छै हाँ हाँ हाँ हाँ धो धो नहा सुना के रेडी भऽ गेलहुँ हँ एखन समय भेल हँ लगभग दू आब कनी देर में निकलब छठ घाट के लेल किरौतका आयोजन सेहो एतऽ भऽ गेल अछि आओर ई बेसी लोकके प्लान नहि छै अपने घरक जे पंद्रह बीस आदमी छै पूरा परिवार जुटल छै बस ओतै के प्लान छै और इम्हर नटुआ से तैयार भ रहल छै धियो पुता सब तैयार भ गेल ये रोहन बाबू तैयार भ गेल छै आब छिट्टा उठायल जाइए गाड़ी पर ले घर से बाहर निकल गए हाँ गाड़ी और ट्रैक्टर पर यह छिट्टा रखा गया तो हमार लदा गए हाँ पड़ोसी सबके छिट्टा ले रुकल छी जो सब छिट्टा लऽ के अता तक बाद निकल तो घाट पर के लिए छिट्टा लदा गेल हँ गाड़ी पर आब निकलि गेलहुँ हँ छठि घाट के लेल ई रास्ता छै पैदल यात्री के लेल और गाड़ी सब आगू दऽ कऽ घूमि कऽ जाइ छै प्रवेश कर रहल छी हम सब छठि घाट में यह मेन गेट छै पोखर तक जाए के लेल और

घाट पर आब देखै छै जगह हमरा सबके कतऽ मिलत हौआ छनि सूर्य भगवान के मूर्ति बीच पानि में हमरा सबके जगह भेटल हँ लास्ट में एते भीड़ भऽ जाइ छै एखन लगभग अढ़ाइए बजले हँ छिट्टा के प्रसाद सब आब पसारल जा रहल अछि प्रसादी पसरा गए हैं छठी मैया के पूरा परिवार के आदमी आबि गेल छथि आब एतऽ जे कोबला है नटुआ नाच के सेहो शुरू हैत सब गोटा आबि गेल छथि और सामने हुआ सूर्य भगवान के प्रसाद और इम्हर सूर्य भगवान

फोटो शूट चल रहा है पबनैतिन सब जल के अंदर प्रवेश क गेल छथिन देख लियो ई नजारा भाई एकदम पूरा बियाहे में लैत हन जच तज का कुर्ता तुर्ता लगा कर अरे या गौरव जी पचास तोला दिखाई पचास तोला हाँ पचास तोला संजय दत्त वाला हमरा गाँव में एगो अनोखा सिस्टम छै मतलब साँझ में जे छिट्टा आबै छै ओहि दस से लऽ कऽ नहि जाइ छियै घर किया तऽ जगहे नहि मिलतै भोर में ताहि दुआरे सब अपन अपन छिट्टा एतै छोड़ि दै छै आओर एतै बाइक से आबि कऽ या कोनो चीज से आबि कऽ प्रसादी के बदलि दै छै देखबै छी लगभग छठि भऽ गेलै हैं खत्म सब चलि गेलै हैं अपन अपन घर आओर छिट्टा सबके एतै छै जतऽ तक अहाँ देख लेबै छिट्टा एते छै और हर परिवार के दू आदमी चार आदमी भर रात एतऽ अगरवाही करते छिट्टा के प्रसाद के जा रहल छलहुँ घर और ठीके कहै छै इंडिया में मैच देखे के क्रेज सब में छै बूढ़ से बूढ़ बच्चा से बच्चा हर एज ग्रुप में मैच के क्रेज देखियो सब के हाथ में आके फोन नजर आबि जायत मैच देखियो और हाँ पानी डोबा कए गो विकेट खेलते यौ दूटा कए गो विकेट गिरले दूगो गिरले लेकिन तेसरे गिर जेतै और अब शुरू भऽ गेल नटुआ नाच के प्रोग्राम घर पर

फटक्का फोड़े ले जायब आतिशबाजी करी ले की नाम अछि अहाँके रात के बाजल हँ नौ और हम सब फेर एलहुँ हँ घाट पर घाट पर एहि दुआरे एलहुँ हँ कि एतऽ जे ओगरे छलखिन प्रसाद के छिट्टा के हुनका खानो खाय ले घर जायके छलनि तऽ चारि आदमी से एलियै तीन आदमी रुकि गेलियै एक आदमी हुनका लऽ कऽ गेलै घर ओ खाना खा कऽ फेर वापस एथिन फेर हमसब जायब घर और हैया बॉस छथि हाफ पेंट में इनका कहलियन ठंडा में हाफ पैंट में नहीं घूमू दिक्कत भऽ सकै हो जेतै दिक्कत भऽ सकैया और इंडिया तो मैच हार गए लेकिन तैयो हम सब छठ के खुशी में मतलब इंडिया के जीत के खुशी में तो नहीं लेकिन छठ के खुशी में आतिशबाजी करबे फटाका फोड़बे कर करा कर एखन घर जा कर फटाका तैयार छै का सबसे बड़का फटक्का ई पाइप आब एहिमे आग लगायब

से तऽ दिल एकर कहैत हेतै हम की कहब अपने अपने दिल से जानिए पराये दिल का क्या गला मुंखी में हाथ दे दिए हो जय माँ। बाजल है एखन रात के बारह और हम सब एलो हँ घर आब कनी देर आराम कऽ कऽ फेर भोर में तीन चारि बजे निकलब भोरका अर्घके लेल घाटपर